Djasabranan pa universidad pa siña trinta ora extra papiamentu. Anto, for di spañó, casi nan tur ta studiante di spañó, anto nan nan sa algun vocabulario caba y nan a haña sa estructura di caña cu nan a nan a traha. Basta bon, basta bon. Y tur nan cu a sigui bay, no, nos a bisa cu nan por bay cu.

E parti di e lektoranan, e lesnan, e kolegio-urennan ku profèser ta duna aya na e universidat, ta kuantu persona ta partisipa? Pasobra, klaro, esaki ta tur bo bini ku nan, anto e interes. Den papiamentu, anto e e base den pa por siña e lenganan hende sa mas di e lenganan nan nos bisa krioyo, e ta e ta e ta haltu ai e ta tin hopi interes ora nan tende kosnan ta bisa ooh ke esei ta. Si, mi ta haña ku e interes tabata masha grandi mes, no nos tabatin binti persona ku a bai e kurso, pero klaramente tambe ta un kuestion di. Sen, no? Ora bo bai, nos a haña un tiki di nos facultad, pero nan mes tambe mester a contribui y y ta ta hopi pa nan, no? Nan ta studiante, nan ta, pero nos a haña un manera pa e mayoria di nan cu tabatin tiempo por bai. Ah, pero algun di nan ta studia, manera Christine ta studia linguistica, no? E ta studia realmente master di linguistica, e ta bai caba pronto of Luisa tambe e ta traha. Den su tesis final riba pampiamentu riba aktitut diferente di hende hoben, e a parti kuestionario den diferente lugá pa haña sa di kon hende ta pensa tokante pampiamentu, riba pampiamentu pero tambe riba otro idioma. Ki papel tin spañó, ulandes, ingles, pasobra tur hende ta multilingwe, ku pa nos ta un. Un descubrimiento no increibel tur chikit na Curaçao ta papia cuater idioma pa caba anto pa un pais cu ta mas o menos unilingüe no nos ta crece cu aleman despues nos ta bay pa ingles pa spañol frances pero nos nos ta cuminsa cu un so y nos ta haya asina durshi cu aginan. interesante cu mi ke, un pregunta cu mi ke haci Professor, nos a ser reconoci basta a pasa anto ultimo den Februari e ta trece ca nos ta un caballero for di Brasil anto e a siña. Papiamento su interes di papiamento a bini via di cancionnan to un muy en particular un cantiga di Isaline Calista dus esey tabata anto otro artistanan di musica di plata etcetera esey ta su base cu a pic su interes awo ta ki con a professor ta Ta trece cierto realidad literario bek pa e estudiantenan aki. Ta kita e cosnan cu ta usa cantica, poema? Ta con esey ta bay? Sí, nos ta usa hopi música, cantica, poema y nos tabatin hopi suerte pasobra Ini Stacia tabata un persona cu sa hopi cos di literatura. E a bini ku un programa asina dushi pasobra e a kuminsá for di kuminsamientu di literatura na Papiamedu. Nos a lesa Atar di Joseph Sigmund Corson i nos a bai padilanti pa e variante musikal ku nan a hasi di e poema i diferente kanshon popular tambe ku tin na Papiamentu te e poetanan masha Hoben Gemael no asta nos nos a mira hopi video di YouTube no pa pa haña sa di kon hende hoben na Kòrsou tambe ta ta trese padilanti na mes idioma i i ta mi ta kere si ta hende di mes un edat no tambe nan ta sinti ku si ami mes tambe por hasi un kos. pa un cultura pa mi mes cultura of tambe pa otro cultura no wow si super super interesante televidente nos ta conversando cu professor Doctor Eva E. Kramer cu ta duna les aya na Universidad di Mannheim na Alemania. Y el a bini aki cu su siuso, mi ta bacan, bacan, bacan. Alemania, cu algun studiantenan cu a haya algun ora di papiamentu, y aki na Cor-sou tambe nan ta sigui a trahando riba esaki. Biapasa el a bini, nos lo conoci cu Professor Eva, di el a bay Boneiru. Anto ta tin cierto conferencia aki na Cor-sou, anto mes un conferencia explicacion di e origen di e tipo di lenganan cu nos bisa crioyonan aki, a bay Boneiru tambe. Con tabata e recepcion aki na Cor-sou? Pasobra aunke nos ta papia tur dia nos ta kere cu nos sa cos di dje, anto mi por imagina mi cu Professor a splica nos badey un par di cos cu Ku Gobierno no tabata sa pa kon a bai ku e interkambionan ku e publiko. Nan por haña masha interesante pasobra dor di e preguntanan ku e publiko ta hasi bo ta komprondé di kon nan ta pensa di sherto manera, no? Anto mi tawe aña pasá mi tabatin un tiki miedu pasobra pa diesdos aña mi no a bin Kòrsou. Anto m'a m'a haña bèk papiamentu i e último dia promé di bai bèk. Em a duna un charla na University di Curacao. Enton a haña Marcia Dushi mes hende a bini cu hopi pregunta, no? Riba otro crioyo di con Papiamento ta asina bon para. Y na Boneiru ta un tiki diferente pasobra nan aura di nan nan mester lucha un tiki mas. Nan a bira un municipalidad di Hulanda, anto nan ta cay bao di derechi. di Oropa. Anto nan awor aki a bai Den Haag ultimamente tambe papia ku hende ku ta ku ta lucha pa papiamentu bira rekonosí manera lenga minoritario na Oropa, pasobra por Boneiro ta hasi parti di Oropa i nan tin e karta ofisial pa protehá lenganan minoritario i papiamentu ta kai einden. Anto mester. Protegé, no? Mi ta haña tambe pasobra hopi kos ta bai bèk pa un ladesa awor aki na Boneiru. I pa hende bonairiano ta difísil, no? Pasobra nan mester di ofko. Bo no ke pèrdè sierto di bo abakultura, pero tambe sierto di bo kosnan pat. Un pregunta, ustedes nan mim ta sina kampamentu aki? Sí, sí, nan por, nan por. Kuantu, boso nan ta keda kuantu dia mas? Anto kiko tur boso nan tin te ora bosnan bai?

Not my favorite thing. Mas e experiencia. Sí, verdad. Anto bo ta sinti e dolor di ay nacimentu tambe. Ora bo tin cu subi awor. Nos tin dos minuut pa Professor a menciona cu un base tambe di e bishita aki, e biahe aki pa Corsou ta net den un temporada di eleccion. Ta kico ta algun di e cosnan cu boso lo ta bezig ta paga tino durante di e. E hay eleccion colorido aki na Kòrsou. Mira un hopi kos a kambia for di aña pasá no e tipo di tema ku a sali for di e diferente partido pero mi no ta hay un hopi kos hopi papiamentu riba lenga no no ta un tema grandi mi ta parse tin hopi otro kos ku ta kai hay den ta. Hopi papiamentu riba korupshon, riba di kon mester bai pa dilanti, pero mi ta haña importante tambe mira e manera di kooperá entre e diferente isla di lenga papiamentu, pasobra si nan no ta kooperá bon, nan no ta bai padilanti huntu, di algun manera, por ta den otro estruktura polítiko. E idioma por perde espacio. Nan a gana asina tantu den e ultimo añanan. No laga e cay. Pasobra boso ta bay pagatindo tambe e manera con nan ta uza e palabranan den nan campaña cu tur esena. Si, si, si ta. A cambia un tin que mi ta haya. Nan a. Ni nos sa, na Oropa nos ta lucha hopi ku populismo, no, ku hende a bira mas fuerte den su diskurso i un tiki mi ta haña tambe ku kosnan ta bira mas si. Anto na final e ora nan bai bek Alemania nan tin ku skibi un papel, un paper, anto ta kuantu esaki ta agregá na nan estudio final? Bon pa nan, pa esnan cu ta haci e trabou final ta realmente ta un trabou cientifico nan mester entrega, pero tur cu ta cu a bini cu nos ta diestres studiante, nan a presenta un un cos aki na isla, no, ora Christine a papia di influencia african nos tin dos studiante cu ta studia musica tambe, nan a traha riba. a tumba tambú, seú o diferente tipo di músika. Anto tambe ta tradishon literario. Tabatey den influensha indian tambe, etimologia di palabra na papiamentu. E siman aki nos ta bai mira un tiki e influensha sefardí.

Siña pues nos lenga nos ta e kere ta yena nos tambe di orguyo ku bo sa for di Europa i Alemania no solamente Hulanda tin interes pa nos lenga masha masha great mi ta spera bo san basa dushi fecha luna akina Professor tambe danki pa bini i komparti ku nos. Teresa Tere Tere nos a llega asina na final di nos entrevista aki nos ta bai un break komersial. Y ora nos su bek nos tin mas pa comparti cu bo.